אין מדרש שטייט אז ווען שטייט ויגד לו מרדכי את כל אשר קרוי האט ער געזאגט פאר סח ער זאגט פאר סח את כל אשר קרוי זאגט די מדרש אמר לו ער האט געזאגט פאר סח אמר לה סח לך אמור לו גיי זאג פאר אסתר הבן בנו של קרוי בא אליך דכסיב אשר קרוך. ס'טייטש גיי זאג ער אז ס'האט שוין געווען ס'איז געווען דא שוין א זיידע וואס ער האט געזאגט אשר כל חו וואס טייטש אשר כל חו? מ'טאר לעגבן יעדע זאך אין א מקרה אין א מקרה דאס איז געשעהן מיט דאס איז געשעהן ער האט מיר געמאכט מיט דער האט מיר געמאכט יצ איך האב יעצט פארלוירן יעצט בין איך בצער יעצט בין איך בכעס יעצט בין איך צופליקט דאס איז אלעס זענען היסטוריה און מקרים. ווי זאגט דער בית אברהם האט מען געטשרייען דעם שבת תנחה זכר עמלק מתחת השמים, עמלק זאגט אז עס געשעט עפעס פון אונטער די הימל, וואס איז עמלק? אלץ געשעט נאר פון כסא הכבוד פון הימל, אין אדם נוקף את זבולו מלמטה למקום אחיזתו מלמעלה, אז דו זאלסט וויסן, יא ער כאפט א זעצער אין מקץ, אלץ פון הימל, אלץ פון הימל, ניין נישט אלץ, עס איז פון הימל. ס'איז פון הימל, תמחה אזעיך עמלק מן תחת השמים זאלסטו וויסן ס'איז פון הימל, אויף וועמען ביסטו בכעס? ס'איז נישט ער און נישט דער, ס'איז נישט איך און נישט דער, און זאגט נאך א חיה ווי נישט לביסימא ופיריה, עד דלא ידע, ואין אורי רומא לברוך מרדכי. א מעשה, א מענטש האט א שונא, ש. ער איז אן אור און מען ערווארט נאר פון אים פטור צו ווערן, ער זאל נאר פון דא נסתלק ווערן, ער זאל פון דא נאר נישט ווייל ער שטערט אים, ער איז דער המון. דער צווייטער, או, ער איז מיין בעסטער פריינט, ער איז מיין ברוך מרדכי, אים דארף איך צוקומען צוגרייטן א שיינע שלח מנות, באשטעלן גאר א שיינע פארן, ער איז אן אור המן דער זבח מלכות, די חיובים פירים, די גלות איז גלות השגחה פרטית, אוואו ס'איז אלס נישטא ער, נישטא המן, און נישט ברוך מרדכי, ס'איז נישט ער און נישט ער, ס'איז אלס נאר דער אייבערשטער אליינט, דאס איז דאס איז מחיית עמלק. ער איז נישט ארום און ער איז נישט בחור מצה אלץ דינגט די אייבישטער זאגט די מדרש אמר לה סח ער האט געזאגט פאר סח גלח ואמר לה גיי זאג פאר עשו בן בנו של קרויע בא אליכם ער האט שוין געהאט א זיידע אמאליג וואס האט דא אריין געברענגט מקרים וואס פון דעם איז די מענטש צושפילט און צורידערט און צופליקט בן בנו של קרויע דא איז געקומען די אייניקל ווייטער מיט די מקרים די אייניקל ווייטער מיט די מקרים וואס דאס דאס דאס דאס צוברעכט א מענטש און דאס צופליקט אים. לא יודע בין אורי אומר לברכו ס'איז נישט ער ס'איז די אייבישטער, די וועלט זאגט דערפאר טוט מען אן מאסקעס, אה? פארוואס פארשטעלסטו זיך? פארשטעלסט זיך למשל אויף רופן, יא? און למעשה ביסטו שמעון? די טו די דערפאר שרייט דאס דערפאר פארשטעלט מען זיך וואס שרייט פירם ס'פארשטעלט ס'איז נישט וואס דו מיינסט דו מיינסט ס'איז ער ס'איז נישט ער ס'איז די אייבישטער שריי עס אריין אין זיך דאס איז די מחיית עמלק דארף זוכער דארף מען יעדע ווארט אה ווארט ביי ווארט. תמחה, איך זעה איך זעה איך דארף דאס אויך קלאר אריין שרייען אין זיך, גוט אריין שרייען אין זיך, ס'איז נישט ער ס'איז דו, ס'איז דער רבונו של עולם אליין. דאס אויפלעבן און אריין שרייען אין זיך. יא אזא ווארט ער ברענגט ר' חנא האלפרין זאגט א ר' ברוך שמעון דער ראשי פון טשעבין ער זאגט א מען זאגט ואשר כל חוכא לס השלים א חייפעל מייסט כל סוחר שוכן בערפל וואס איז טייטש? די גמרא זאגט אז פארוואס צאלט ער קיין אפקייפל פארוואס? ווייל עושה עין של מעלה כאילו אינו רואה א גזלן צאלט קרן פארוואס צאלט ער קיין אפקייפל? ווייל עושה עין של מעלה כאילו אינו רואה. מידי טובים אריבער, ווען א מענטש כאפט עפעס א זעץ און ער קלערט זיך מחזק ס'איז נאר די אייבערשטער אויסער עיין של מעלה רעה, קריגט ער באצאלט פונעם אייבערשטן כפל, יא? ואשרי כל חוחל את השלימה כפל, ווער קען באצאלן, ווער קען אויפהערן צו קריגן פונעם אייבערשטן כפל? מ'הייסט כל זכר ווען ער, דער וואס ער ווייסט איז כל זכר אז די אייבערשטער זעט אלעס ווען ער איז שוכן בערפל, ווען די מצב איז אזוי ערפלדיג, און ער ווייסט אז ער הערט קריגן פונעם אייבערשטן, באצאלט כפל. אט איז ער געפארן אלפערין, און פאר ר' פירעם, פירעם? צוויי טעג. פארוואס? ווייל מען האט זיך מחזק געווען אין אזא אסתר, האט מען זוכה געווען מיט א שלימער קייפל, צוויי טעג פורים. פארשטייט? די צוויי טעג פורים איז טייטש אז מגילת אסתר ווי די גשת לוי זאגט מגילת אסתר לגלות את האסתר. וואס טייטש לגלות את האסתר אז מען ווייסט אז ס'איז גארנישט נאר די איינער. און אזא שטייגער זאגט די מהרל אז ס'איז ידוע אז ווי שטייט אין מגילה המלך מיינט דאס מלכו של עולם, פרעגט די מהרל האסט נישט געהאט ווי צו מרמז זיין די מלכו של עולם נאר אין דעם טמא'נעם אחשורוש? קענסט נישט מרמז זיין אין מרדכי הצדיק, אין אסתר המלכה, וועסטו מרמז זיין אין דעם טמא'נעם אחשורוש? זאגט די מהרל דאס איז דאס איז די טעות אונזערע דאס איז די בראך מען לעבט אין טעות, דו מיינסט אז די פשוטע פשט המלך מיינט אחשורוש, און די דרוש דער דער דער רמז איז מלכה של עולם, דו פרעגסט פארוואס האסטו מרמז געווען מלכה של עולם און אחשורוש, דו לעבסט אין טעות, דאס איז די פשוטע פשט מלכה של עולם, די פשוטע פשט מלכה של עולם האט דא געהאט ווי רופט מען דאס א טראמבובעס, ווער ווייסט טרוימבובעס, טראמבעיביס. געהאט איין באבע פלעסטיק, א באבע פון פלעסטיק, וואס האט געהייסן אחשורוש, די צווייטע באבע פון פלאסטיק איז זייסט המן, וויאזוי ארבעט עס די טראמפ באבעס, ער מאכט אים אזוי און ער מאכט אים אזוי, אזוי האט דער אייבערשטער געארבעט, אידן האבן געדארפט תשובה טון, האט דער אייבערשטער געמאכט אחשורוש ליב געהאט המן, און המן זאגט אים אזוי און אחשורוש זאגט אים אזוי, ווייל אידן האבן געדארפט תשובה טון, אה, אידן האבן געפאסט און תשובה געטון, איז גלייך האט המן געמאכט אזוי, אחשורוש מאכט נאכאמאל אזוי, ס'איז טראמפ באבעס, די פשוט'ע פשט אין מלכות של עולם. איז די פשוטע פשט זאגט ער, די פשוטע פשט, מלכה של עולם איז די פשוטע פשט. אזוי איז מסביר דער עורך דוד, הגאון הקדוש רבי דוד דוב מייזליש, ארויסגעגאנגען תפ ר שני אין זיין ספר, שרייבט ער דארטן אז אז דאס טייטש ויהי בימי אחשורוש, נארמאל אז דו זאגסט ויהי בימי, דארף זיין דו רעדסט אויף א אנדערע מענטש, קענסט נישט זאגן ויהי בימי אחשורוש ווען דו רעדסט פון אחשורוש.

ס'איז נישט דער אחשורוש דער פועל, דער פועל איז דער אבל דער רבונו של עולם. ס'איז געווען בימי אחשורוש סיי די גזירות סיי די הצלה פון אים, אבער אלץ איז געווען נאר בכבוד דער רבונו של עולם בכבודו בעצמו. און דער מהרל מסביר אז דערפאר ויהי בימי אחשורוש הי אחשורוש המולך, זאגט ער וואס וואס דרש'נט די גמרא הי אחשורוש? איבער רשעותו, ער איז געווען א רשע מתחילתו ועד סופו, יא? יא עס איז געווען מהרלע קוקסט אריין אין מגילה זעהט מען אז צום סוף איז ער שוין נישט געווען כזה רשע מרושע און וואס זאגט די גמרא בראשית סימן תחילת אות סוף איז דאך פארקערט דא שרייט די גמרא דו האסט א טעות אחשורוש איז געווען די זעלבע רשע מרושע מיט תחילת אות סוף נאר די בעיבי האט זיך געדרייט די טראמפ בעיבי האט זיך געדרייט ווייל אידן האבן תשובה געטוהן האט מען איבערגעדרייט די בעיבי פלעסטיק און דאס איז לעגאל איז א הסדר פאר אידן א גאנצן לעבן ווען דו דרייסט זיך ארום א גאנצן לעבן זאלסטו וויסן אזוי דרייט זיך עס ביי יעדן איינעם מיט זיין אחשורוש מיט זיין המן מיט זיין ארור המן מיט זיין ברוך מרדכי אז דו זאלסט וויסן ס'איז אלץ פלעסטיק. וויאזוי מגילת אסתר זאגט דער דער ווילנער גאון האט געזאגט אז ווען ער דארף חיזוק אין אמונה מאכט ער אויף א מגילת אסתר מגילת אסתר. נאר מיט אמונה און נאך אמאל אמונה, אמונה אין בורא עולמים.